Salam mähriban adamlar. Bu gezek syrly utudan ýene-de bir bolan waka barada wideo taýýarladyk. Waka geçmezden öň orty belläp geçeýin. Dostlar geçen gezeki konkursymyzda kimiň ýeňji bolandygyny şu wideoň aşagyndaky teswirde okap bilersiňiz. Onda bolonaka geçeliň. Bilýän bolsaňyz adamyň düýp manysyny onuň sözleri bilen däl-de etýän amallary we hereketleriniň netijeleri bilen açylýandyr. Käwagt erbet niýetli adamlaryň gara ruhlary ýylgyrýan görnüşiniň arkasynda gizlenýär. we açyk ýürek sada eşikler bilen örtülýär. Emma adamlar muny hemişe derrew düşünip bilenoklar. Sebäbi erbet niýetli adamlar köplenç halatda öz hakyky ýüzlerini diňe tanatmajak bolup, daşarky maskasyny dakynýarlar. Bu gün size ajaýyp sapak berýän hekaýany gürrüň bereýin. Amerikanyň paýtagty Waşingtonyň Madini diýen kenarýaka etrabynda garryrak bir ýaşuly ýaşaýardy. Günlerde bir gün ol ýaşuly köçelerde gezip ýörşüne, bir owadan howluly jaýyň gyrasyndan geçip barýardy. Ol birdenem o taýda saklanyp, bu jaýakda pikirlenip, Bu taýda şeýle ajaýyp gowy adamlar ýaşaýandyr diýip pikir edip durdy. Oňa çenli diwaryň gyrasyndan gowy kostümjalbar geýnilgi, görmegeý ýigrimi bäş-otuz ýaş töwereklerindäki bir adam ýylgyryp ýöräp, ýaşulyň ýanyna gelýärdi. Ýaňky adam bu ýaş ýigide seredip, ondan, Meň ýalyrak bir garry adam üçin näme berip bilersiňiz? diýip soraýar. Ýaňky ýaşuýdem, buňa seredip, Men näme bereýin? diýýär. Ýaşlym, iýmeýän bir iýmitiňiz ýa-da örän sada islendik bir zat bolup biler. Ýöne pul manyda diýemok, diýýär. Ýaş ýigit öýüne tarap bir zatlar bermek üçin yzyna gaýtýar. Ol öýe gireninden ýüzündäki ýylgyryş gahara öwrülýär. Ol içinden sögünip, Seret, garry goja! Men-ä şu öýümi salýançam gowy edip işledim. Sen bolsa ýöne ýerden gelip dilegçilik etýäň diýip içini gürletýärdi. Sen meň bu sowgadymy köp wagtlap ýadyňdan çykarmaýaň diýip, bir owadan sebet alyp, içine aşhanda duran zibilleň baryny salyp agzynam owadanlap mata bilen ýapyp ýaşuly adamyň ýanyna barýar. Ol oňa sowgady berip, ony öýüne berip açmagyny we gaty geň galjakdygyny aýtýar. Ýaşuly adam köp sagbolsun aýdyp öýüne gaýtýar. Ýaş ýigit ol adam gaýdansoň, hezil edip begenip gülýär we indi sen garrygoja hiç ýerden baryp dilegçilik etmersiň diýip içini gürletýär. Ýaňky ýaşuly adam könejik kiçijek öýüne barýar we söwedi daşarda goýup ony açyp görýär. Görse sebediň içinde zibil durdy. Ony görüp ýaşuly kellesini ýaýkap, sebetdäki zibili döküp, sebediň içini gowy edip arassalaýar. Onuň içine ýaňky ýaly meňzeş mata goýup, öz bakjasyndan ösýän birnäçe owadan güllerden, ýer tudanalardan we hyýarlardan sebediň içine salyp doldurýar. We ony yzyna eltmäne gaýtýar. We ýaş ýigidiň öýüne baryp gapyny kakýar. Gapy açylsa, ýaş ýigit ýene-de bu garry adamy görüp gahary gelýär. Ol oňa seredip, Ýene-de senmi? Menden saňa näme gerek? Meniň saňa aýrar ýaly wagtym ýok diýip gygyrýar. Ýaşuly adam, Bagyşlaň, men bu sebediňizi yzyna getirmäne geldim diýýär. Ýaş ýigit, Nämäň sebedi? Maňa sebet gerek däl, diýip, sebediň içini syrdýp görýär. Ol gülleri, ýertudanlary görüp, Men saňa olar ýaly gymmat zat bermedim-ä, näme üçin bu zatlary getirdiň? diýýär. Ýaşuly adam hem oňa şeýleräk jogap berýär, Her bir adam başga birine öz ýüregindäki bar bolan zady berýär. Men hem öz öýümdäki iň gymmatly bolan zatlardan getirdim diýip jogap berýär. Ýaş ýigit haýran galmakdan ýaňa doňup galýar. Ýaşyl adam öz bakjasyndan beren zatlaryndan hoşal bolup yzyna gaýtýar. Bu bolan waka durmuşda her bir adama ýatlatjak bolýan zady. Adamlar biri-biri bilen ýatlaşanda kim bilen gatnaşýandygyny, nähili ýagdaýda gatnaşmalydygyny bilmelidirler. Haçanda birisinden kömek soranda, özüňde bar bolan zatlaryňy gysganman, Ýüregiň bilen boldugyndan kömek etjek bolmalydyr. Şeýlelikde wideomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag boluň!